Kada dibarinya anaknya nang si Palui tu, tiwas jar nya mawarahakan. Hapokam lah, tatangis kisahnya si Palui, minta bah ulun jar, sakibitan barang bah ai dagingnya, kada ah jar nang abah, asik hamakan, minta bah ulun jar. Aku limbitnya, hmm, limbitnya lagi ginjar nyaman lama ujar. Kesan menangis dengan anak. Yang abah titi. Minta bah jar ulun tulang-tulangnya ya. Tulangnya gin nyaman jar menyahutin. Apa ulun jar kepalanya barang jar kepalanya lagi jar berutak uh, jar hmm. ada hakon lalu bang kisahnya umbari sare kisahnya mamanya tuh enak nak ya jar nang

Lapang dua belas jar.
Di sapalih dimasak ki, sapalih diwadi jar nang uma. Hmm. Jadi jar kadapan menyiang nih tuh diandak kayak kepalanya kada tuntung menyiang diandak di pinggir sumur hmm. di atas turus kayu tadi diandak dan bulik kayak ke rumah memasak makanan tapang jar aku jar merasai jar Sakibitan barang kada asal mambalas kada hakun mambari nang uma tuh sana jar ambil kapalanya sana gasan ikam di pinggir sumur tulak ai jar nang abah si maambil ka pinggir sumur dilihati ada di dalam banyu dasar jar umanya ni mambadahakan di pinggir sumur jar sakanya dalam banyu jar nya nah jar abah si palui banyalam nya batuhuk. saharian menyalami kepala itu kada dapat dapat Tapok bayangnya aja di dalam banyu nang disalami anda tagu nih hambayang jar hambayang nang abah ya rada-rada oon juga kalau kisahnya nang abah eh, kurang saon jar aduh libas itu jar tulak pulang nang umak nih lawan nang anak kumahan jipah pulang nyanyat hmm. kalau kalau kulihi tadi sekalinya di rumah wadinya itu dihabisakannya oleh nang abah dimasakinya dimakannya merasa oh. kepala ti kada dapat nya ba anu lah saking banyaknya bawadian bawadian hmm.
keganalan anunya kurangnya dapat minjangan basamu jar hen
dihabisakannya oleh nang abah jar di rumah datang ke rumah sari kulihi kada tulak berdua beranak iwak daging nang basamu nang bawadi itu habis dimakan nang abah hmm. pada amuk nang umak sari kita tinggalkan berari haja abah kam nini jar kada menyempuluni kita samunya Sarik, basa simpun ai jar tulak, handak tulakan ai bedua beranak, ninggal akad. Nangis nang abah calon sendirian, calon surangan di rumah. Kada ada akal ai nang abah pulang, pakai hambinan jar tinggi setumpang bediri. Gasan apa?
Pakai wadah barang tadi. Babuat jar nang abah tu di dalam situ bedahulu. Beduduk basimpurut, baselimut. Tuan tapih di batukuk. Asik ai sambil bamamai nang uma ni mambuati barang ka dalam situ. Handak oh sudah ada di dalam situ abahnya. Babuat. Lihat bina, uh barat jua nak lah jar barang kita ni jar. Inggih jar nang anak. Tulak sambil bajalan. Aku nak ai ja bamamai. Amun kadapat abah ikam kena kubunuh ini jar. Ah, apa ada di jalanan ja takami-kami jar. Nang abah Basah tu am lah belakang anak katakutan kami. nan takami-kami.
Nang handak dibunuh. Jadi jar anu, ma jar, tu jar anu ada yang terbalik nah ai jar baciciran banyu di belakang pian tu biarah nak ai jar, baciciran nah itu jar banyunya biarah jar, katuhukannya takambih kambih pulang jar nang abah tu, baya di ugai sakanya nang abah jar, haa pada amu pulang cari baluk handak mamangkung ka nang abah maka sudah di hutanan puah nang abah ni jar baja anu katakutanan, balalu saking katakutanannya kada malihat.